Nilqakom lura magħna, grazzi li din issegwu l-programm Lifestyle and Co. Jiena mill oħ laqakom ma' mistiedna oħra illi għandi hawnhekk fl-appartament tagħna mistiedna li tkun edha magħna hawnhekk kull nhar ta' Tnejn qed nirreferi għal Petra Bruno mir-Responsible Gaming Foundation. Kif inti Petra? Mhux ħażin, mhux ħażin.
L-ewwel qed irrid nikkumplementa kemm jixraqlek l-aħmar.
Thank you. Vera jixraqlek.
Ħanejl, Jien jisni mhux li tant nibsuta spiss. Imma llum iddeċidejt. Ekk, imma jistaqlek ħafna. Thank you. Mela Petra, llum flimkien kif anka nagħmlu anka kull nhar ta' Tnejn ħankunu qegħdin nitkellmu anka fuq il-ħidma illi tagħmel ir-Responsible Gaming Foundation għal dawk il-persuni li sfortunatament ikunu anka sfaw vizzju anka tal-logħob tajjeb. X'iwassal però meta nsemmu l-vizzju tal-logħob? X'iwassal għall-vizzju tal-logħob? Mela, hemm diversi fatturi li jwasslu għall-vizzju tal-logħob. Ma tistax tgħid li hemm tlieta partikolari jew ħamsa partikolari għaliex il-bniedem ma tafx kif ħa jirreaġixxi mas-sitwazzjoni u x'jista' jwaqqgħu vizzju. Alla volja r-riċerkaturi li hemm ċerti fatturi li huma komuni f'ħafna nies li sfaw vittmi tal-vizzju tal-logħob. Uħut minnhom jgħidu illi meta persuna tkun weħida qed tgħix fis-solitudni forsi għandha xi uġieħ, l-atmosfera tal-kazino tal-logħob u dak l-istorbju, l-ġenju, dik it-trill ta' trattom ħafna lej il-logħob. Apparti minn hekk, hemmhekk jagħmlu ħafna ħbieb, allura huwa post ideali fejn tista' taqbad konverżazzjoni ehm, u tagħmel ħbieb. L-ewwel tista' tibda bħala ħarġa. Tajjeb. Eżatt. Tista' tibda bħala ħarġa li semmek ma fija xejn. Xejn ħażin. Tajjeb aħna kun nhar tat-tnejn hawnhekk aħna maħniex kontra l-lob. Le, Le, iżda favur il-lob responsabli. Imbilli bniedem imur jilab bi pjaċir u jonfoq kemm jiflaħ importanti u mhux jilab biex għal xi akkwist finanzjarju jew hekk ma fiha xejn ħażin, l-aqwa li qed jieħu gost. Malli dak il-gost jispiċċa hemmhekk tibda l-vera problema tal-logħob. Kif kont qed ngħidlek apparti mis-solitudni, pereżempju anke jekk persuna xi tifel jew tifla li minn dejjem kienu f'din il-problema bli ġenituri tagħhom jew nanniet għandhom riskju ikbar li jaqgħu f'dan il-vizzju. Hemm ukoll ir-riskju li persuna ma jkunx kapaċi jiddilja mal-istress jew mal-anzjetà jew ikollu xi telf f'ħajtu ta' xi ħadd li jħobb jew xi problema u hekk jaqa' fil-vizzju għaliex ma jkunx jaf emozzjonalment kif ħajaffaċċjaha u jipprova jaħrab minnha permezz ta' dan il-logħob u x'hekk. Petra, x'sintomi jista' bniedem ikollu meta jkun maħkum minn dan il-vizzju? Is-sintomi huma varji wkoll, iżda huma speċifiki fl-istess ħin. L-iktar waħda ovvja hija l-ħsieb rikorrenti tal-logħob. In-nuqqas tarqata li x'moħħok ikun il-ħin kollu għaddej Eh, fuq li ma numri, x'beħsib li nagħmel, kif beħsib ninġib il-flus. Problemi bej il-familja għaliex jibdew saqsuk fejn morru daw il-flus jew fejn qiegħed tkun u inti tibda tkun nervus jew irritat. u hekk toħloq dinamika negattiva pereżempju fuq ix-xogħol ma tkunx qed tikkonċentra li x'moħħok ikun fuq il-logħob, tilgħab biex iġġib lura dak li tlift, dak huwa sintomu kbir. Meta inti tilgħab mhux għal gost imma biex iġġib lura dak li tlift, dak hemmhekk l-aħjar iċempel il-helpline biex jassessjawh aħjar. Hekk, infatti, iktar tard inkun nistgħu nidħlu naqra iktar anke fid-dettall anke tal-helpline. Però il-vizzju tal-logħob, Petra, jista' iwassal għal vizzjijiet oħra mbagħad? Iva, infatti
waħda mid-danger, jekk tista' tgħidlu hekk, mill-periklu tal-vizzju tal-logħob huwa li huwa komuni ħafna li nies li jkunu għaddejjin mill-vizzju tal-logħob jispiċċaw jaqgħu f'vizzju ieħor. Hemm korrelazzjoni qawwija bejniethom it-tnejn. Per eżempju, l-każinò jkun hemm bar u tispiċċa wara li tkun tlift il-flus tħossok guilty minn ġewwa ma tafx kif ħa tmur id-dar, dak is-sens ta' ħtija, tispiċċa taqa' fil-vizzju tal-alkoħoliżmu jew vizzji oħrajn sewwa. Apparti minn hekk, hemm studji wkoll li juru li meta persuna iwaqqaf il-vizzju tal-logħob, għandu ċans kbir li jaqa' f'vizzju ieħor. Per eżempju, jien inkun gambler, inkun labi, ehm, u jirnexxi li nieqaf. Jekk jien emozjonalment ma nkun solvejt il-problema li ġelitni naqa' fl-ewwel post, il-probabilità hija li ħansib xi vizzju ieħor. Ehm, l-aqwa li neda, ġifieri meta bniedem jersaq għal kura jrid jersaq b'mod ħolistiku lejn il-kura għax hu nut li inti ma tiddiljax mal-problemi tiegħek li ġegħluk taqa' fl-ewwel post għaliex kull ħaġa jista' jsir vizzju llum Eżatt, il-ġurnata. eżatt. U x'konsegwenzi oħra ehm, jista' jkollu anke l-vizzju tal-logħob? Mela, ehm, il-konsegwenzi jistgħu jinkludu pereżempju tkeċċija minn fuq il-post tax-xogħol għaliex inti tkun ehm, moħħok fuq il-logħob u ma tibqax tikkonċentra fuq ix-xogħol. Tista' titlef ix-xogħol jew xi appuntamenti biex tmur tilgħab. Tista' jkollok problemi mal-familja. Dawn huma kollha każijiet li jeżistu. Dawn mhumiex każijiet estremi. Le, laqqas xejn. Dawn jeżistu. Persuna tkun tilgħab, tilfet il-flus, tqum b'dwejjaq kbar li l-logħob jista' jwassal anke għal depression u anke sfortunatament għal ħsibijiet ta' suwiċidju. għaliex ikollhom dik il-ħtija u dik id-dwejjaq kemm tal-problema li waqqathom fil-vizzju tal-lob, kemm fil-problema li ġib il-lob innifsu. U ma jmorrux għax-xogħol, jitolbu l-paga minn qudiem, jibdew jisselfu minn għand tax-xogħol stess, li dika inti tillimitak, eh, mhux ħatkun l-ewwel wieħed biex tieħu promotion, żgur li le. Taffettwak f'kwalunkwa aspett aspett ta' ħajtek. Vizzju jaffettwak f'kwalunkwa aspett ta' ħajtek. Ġifiri importanti li nkunu konxi, jekk qed naraw li qed nilabu żejjed, nkunu konxi, ma nkunux in denial. Inti tħoss ġewwa fik li qed tilab iktar milli suppost u tħoss dik is-sens ta' ħtija, ġifiri tfittex l-għajnuna. Petra, jista' bniedem li jkollu dan il-vizzju jasal għall-kura?
Iva, imma qedta bi ħsieb għaliex irid ikun il-bniedem. Ma tistax tpoġġih ġo kamra, tih il-kura bħal meta tmur għand tabib bl-influenza tieħu l-mediċini u jgħaddilek. Jekk ma jkunx il-bniedem innifsu, il-mara jew ir-raġel li huwa vittma tal-logħob innifisha jew innifsu ma jistax ikollu kura. Għaliex l-ewwel pass huwa li tammetti u li tersaq għall-għajnuna u taċċettagħha. Ħafna minn nies illi nkellmu nippruvaw ngħinu anke f'każijiet oħrajn isibu l-bidla diffiċli ħafna għaliex huma jkollhom rutina tqum filgħodu tu breakfast, issa daw ikollhom rutin oħra fil-weekend, jilbsu, jiltaqgħu mat-tali jew mat-talija, jmorru każinò, għandhom hemm sa dak it-tali ħin. Ehm, allura li tbiddel il-lifestyle inti ħadd biddel il-ħbieb, ħadd biddel kif tagħmel il-kontijiet tiegħek, ħadd biddel totalment kollox. Ehm, u l-bidla jibżaw ħafna minna. Imma l-ewwel pass tal-kura huwa li tammetti u li tkun miftuħ għal bidla. Iċemplulna fuq il-helpline ma għandi xaħat jiġi minni, għandu l-dil problema kif nista' nikkonfinġih, kif nista' ngħinu. Tipprova tkellmu, tgħidlu, tfehmu, tifmu fl-istess ħin, imma jekk hu jibqa' jgħidlek le jew ma jgħidx. mill-aħħar u jrid ikun li jfittex l-għajnuna vera. Il-kura hawnhekk qiegħda hemm ħafna counselling b'xejn ħafna organizzazzjonijiet li jgħinu anke b'mod anonimu mhux aħna biss, jiġifieri l-għajnuna hemmhekk qiegħda u x'hekk. Petra, x'parir għandek għal min qed ikollu ħsibijiet rikorrenti fuq il-logħob?
L-ewwel ħaġa huwa li iħares ftit fih innifsu. Jara ftit jekk hix xi ħaġa li qed tkun too much to handle, jekk hix qed jirnexxielu taqbżu jekk hix qed tiġi problema li mhux kapaċi jħendiljaha waħdu, f'dak il-każ ifittex l-għajnuna. L-Onorevoli Silvio Schembri li huwa chairperson ta' Responsible Gaming Foundation jinsisti ħafna fuq il-helpline dak huwa s-servizz li aħna nużaw biex nilħqu u ngħinu n-nies li għaddej minn dil-problema u qiegħed hemmhekk għad-dispożizzjoni tal-pubbliku li jistgħu jifhmuk, tiftaħ qalbek magħhom, kollox anonimu ma jkunux jafu min inti, jekk tiddejjaq turi leħnek hemm iċ-chat line ukoll fuq rgf.org.mt u ġifieri hemmhekk qegħdin għall-għajnuna biss. Ġifieri sta għan-nies li jċemplu jagħmlu użu mis-servizz. tagħna. Ekku, u qed ikun hemm kien hemm żieda fit-telefonati. Qed ikun hemm żieda. Ovvjament aħna ma neħdux pjaċir li jkun hemm din iż-żieda, però min-naħa l-oħra ma skont milli ma lenti ħares lejja x'jekk intom ehm, ħad tkunu impenjat ħafna sinjal li hemm nies li jirrealizzaw li għandhom problema u din jieħdu azzjoni, vera. Eżatt.
Aħna nafu li hawn problema kbira tal-lob iżjed minn kemm nafu fi statistiċi Infatti, il-logħob huwa l-unika ħaġa li ma waqfitx waqt it-Tieni Gwerra Dinjija f'dak il-faqar u l-mewt kollu li tista' timmaġna u xorta baqgħu jilagħbu l-lottu u logħob ieħor. Jiġifieri l-problema u Malta hija kbira ħafna. Li jċemplu iżjed u jiftħu qalbhom magħna kemm vittmi kif ukoll familjari għax huma vittmi wkoll. Iva, he, inħossuna tajjeb għax qed ngħinuhom, ġifri qed ikun hemm żieda ftit ftit, qed irabbu l-kuraġġ, ikonna nies li ċemplu eżatt kif naqbduhom jaqtaw imbagħad jerġgħu jċemplu biex jgħidu isma' aħna konna bdejt nibża' u nkellmuhom bil-mod. pass pass. Hekk hu, il-helpline nerġgħu nfakkru n-numru huwa wieħed seba' seba' seba'. L-għajnuna qed hemmhekk. L-għajnuna qed hemmhekk, jiġifieri issa sta għalina kemm ħa nagħmlu l-biċċa tagħna. Inti li forsi bħalissa tħossok li qiegħed f'dan il-vizzju jew inkella inti li taf lil min qiegħed f'dan il-vizzju, ħeġġu, iċempel wieħed seba' seba' seba' fejn hemmhekk ħa jsib l-għajnuna. Kif għedna diversi drabi, wieħed jista' jibqa' anonimu. Ovvjament iktar kemm ħa tagħti dettalji iktar ħajkun hemm ċans li jkun hemm anka nies bħal Petra u t-tim tagħha li jibqgħu anka jsegwu anka l-passi tiegħek. L-għajnuna qiegħda hemmhekk. Issa huwa importanti ħafna li nfittxuha, huwa importanti ħafna li noħduha. Petra jien għal darb'oħra nerġa' nirringrazzjak li kont magħna, qsamt din l-informazzjoni magħna wkoll u f'isem it-tim kollu ta' Life Silent Co u anka t-telespettaturi jien ħa nirringrazzjak għal darb'oħra tal-ġid li qegħdin tagħmlu f'pajjiżna. Grazzi ħafna, ovvjament dan mhux kollu waħdi permezz ta' tim kbir li għandna warajna u nqumu fil-ħotu biex ngħinu n-nies u xek. Grazzi ħafna Petra, aħna minn hawnhekk ħamorru għall-aħħar set ta' reklami u kif niġi lura ħassibuni fil-kċina fejn hemmhekk flimkien ma' Lea ħankomplu b'aktar tisir u anke ħanaddu l-aħħar ftit mumenti fil-kumpanija ta' xulxin.